80 нче еллар ахыры. Зөлфәт Хәкимнең Нурулланың эмигрант Сөнгатуллага язган хаты, Колорадо коңгызы, Авылга рок килмәсен, Мәгънәсез низаг, Бүрек урлау кебек сатира юмор әсәрләре конферансьелар тарафыннан башкарылып халкыбызның тирән мәхәббәтен яулады. Шундыйларның берсе 1989 нчы елда язылган беренче Мәхәббәт юморескасы.
Беренче мәхәббәт! Кеше гомерендәге иң гүзәл, иң татлы хатирәләр!

Соң мин менә Тарга килгән идем дә, кайтып барышым ярты сәгатьтән поездым китә. Эй, Гариф! Каралей! Очрашуыбыз әлдә. 20 ел үтеп киткән бит. Эй, гомер, гомер дигәнә. Сәлимә, ә син бер дә үзгәрмәгәнсең. Һаман шундый ук Яшь, чибәр. Кая инде ул үзгәрмәгән. Картаеп барам бит менә. Әле, әле ничек таныдың? Ә менә син чыннан да үзгәрмәгәнсең. Валлахи! Менә э, чәчләрең генә бераз агарган. Нигә соң чәчләр агара инде ул, Сәлимә? Сөйләп җибәр инде, әйдә. Ничек яшисең соң? Сау сәламәтме? Тормышлар ничегрәк? Тормышлар ярыйсы гына, әйбәт кенә Казанда яшибез. Ирем заводта механик булып эшли. Э, ике бала үстерәбез. Синең үзеңнең дә гаиләң бардыр инде? Бар. Хатыным, ике кызым, игезәкләр. Чаллыда яшибез. КАМАЗда эшлибез. Әйбәт торасызмы соң? Болай начар яшәмибез, ничего шикелле. Тик менә һаман да сине генә оныта алмыйм. Сәлимә. Чыннан да беренче мәхәббәт озын гомерле була икән ул. Эх, Гариф, мин дә сине сагынам бит. Менә кире кайтырга иде шул көннәребезгә. Менә бөтенсен ташлар идем дә шул вакытларга кире кайтыр идем. Таңнар атканчы төнге урамнарда йөри идек. Салам эскертләрендә кунган вакытларда булды инде. Бөтен авыл халкы безнең шулай яратышуыбызга шак ката иде, шулай бит, Гариф? Әйе шул, без бер-беребездән башка бер генә көндә яши алмый идек. Хәтереңдәме? Берсендә яп-якты җәй иде. Без синең белән кич кәрәмәгә төн быеклар җыерга бардык. Табигать шундый матур, без шундый бәхетле идек. Эй! Исемдә булмаска, шундый минутлар онытыла димени, Гариф. Әле ул көнне бит кичке әрәмәгә барыр алдыннан иске тегермән янында очрашырга вәгъдәләшкән идек. Ярты сәгатькә соңга калып килгәнем өчен сугып бер күз төбемне яндырдың. Ну, кызу канлы да идең соң инде үзең. Эй, яшак, җүләр чак бит инде ул. Булгандыр инде. Аннан ары гашыйк кешенең аңы томаланган була бит инде аның. Эй, Гариф, кичке уеннарда бездән дә матуррак пар булмагандыр ул, әйеме? Хәтерлисеңме, берсендә кичке уеннан кайтканда, коеп яңгыр ява башлады. Без синең белән лач су булдык. Аннары туңуыбызны да онытып, Салих абыйларның мунча бурасы эченә кереп, төне буе кочаклашып, үбешеп чыккан идек.

Кара, шулай ук булды менә әле. Менә талаш карабызны хәтерләмәйме? Битеңә төкергәнем менә менә бер дә хәтерләмим. Көнләшкән булганмындыр инде. Эх, Сәлимә! Менә сиңа гына өйләнмәгәнемә үкенеп туя алмыйм. Бездән дә бәхетле пар булмас иде бит, ә? Югыйсә бар иде бит өйләнешергә хыялланып йөргән чакларыбыз. Берсендә Зәй буеннан кайтканда, булачак гаиләбезне, киләчәк тормышыбызны күз алдына китерергә тырышып кайткан идек. Әйе шул, әйе. Әле ул көнне нәрсәгәдер талашып та киттек. Нәрсәдән чыкты соң әле ул талаш? Әллә тагы инде. Ә! Син анда миңа синең характерыңда килделе-киттеле дидең бугай. Әйе шул, шулай дигән ием. Ә син миңа үзеңне бел, псих дидең. Гариф, менә хәзер бөтенләй үк исемә төште. Син анда мине бик каты рәнҗеткән идең. Синең кебек корчаңгылы кызлар дөньяда күп, мин сиңа өйләнмим, пумала дидең. Булгандыр инде. Карале, Сәлимә, менә хәзер точно исемә төште. Шуның өчен син мине абыйларыңа ләкләп кыйнаткан идең. У байтак кына бүлнистә ятып чыктым. Уң кулымны, үч кабыргамны сындырдылар, башымны ярганнар иде, колагым ертылган иде. Ә бүлнистән чыгышка сирем белән иске тегермән янында тагын очраштык. Эй, Гариф, мин сине шундый сагынып килгән идем анда. Әле син бит әле Буллистан бер-ике урысча сүз өйрәнеп, бераз ирләнебрәк тә кайткан идең. Эй, Сәлимә! Булгандыр инде. Без бер-бездән бер-беребездән башка бер генә көндә яши алдык. Карале, Гариф, мәхәббәтебез көчле булганга бит ул. Безнең синең белән бит ныклап талашуыбыз да шул бер генә тапкыр булды. Ансында инде байтак кына очрашмый тордык бугай. Анда да инде өебезгә ут төртмәгән булсаң, ул хәтле талашмый идек. Ярый әле янгын зурга китмәде. Вакытында сүндереп өлгерделәр. Менә анысында син үзең гаепле инде, Сәлимә. Иптәш кызларыңа аның авызы сасы үбешкәндә кысасылар килә дип сөйләп йөрмәгән булсаң, сезнең өегезгә ут төртү турында минем уемда да юк ие. Ә янгыннан соң хәтерлисеңме, бер атна үтешкә без синең белән тагы бергә идек. Самат абыең мине клубта пычак белән куып йөргән иде. Эгелдә Сәлимәне ташламасаң, ишәгеләреңне муеныңа алып куям дип. Әллә тагы инде. Эх, Гариф, биш минуттан поездым китә. Менә шулай гомер буе синең белән сөйләшеп утырыр идем. Эх, Сәлимә, минем дә синең белән саубуллашасым килми бит. Әллә? Ә юк. Соңдыр инде.

Сәлимә! Гарифым! Мин сине һаман да шулай ук өзелеп яратам! Мин дә! Вагонның ачык тәрәзәсеннән Сәлимәнең елаудан шешенгән йөзе күренде. Гарифым! Август аенда минем отпуска! Авылга кайтам! Син дә кайтырга тырыш, яме! Иремнең отпускасы декабрьдә генә! Үзем генә кайтам! Сәлимә! Алайса мин дә август айында ял алырга тырышырмын. Иске тегермән янында очрашырбыз. Только соңа калып килә күрмә. Характерымны беләсең. Ярар, ярар. Куркытма. Яшь вакытта да күп куркыттың инде. Сәлимә күп сөйләшмә. Былай да ярсыган вакыт. Вагоныңа керермен дә дөмбәсләп ташлармын.

Үзең соң, үзең! Кышаңгы дигән буласың син үзеңнән әле хәзердә бит әле бакча сугалап кайткан ат исе килеп тора. Ну, Сәлимә. Син хаман да үзгәрмәгәнсең икән. Ә син хаман шул гариф булып калгансың. Сәлимә, ызгышмыйк инде, ә? Син, Гариф, үзе беренче башладың бит. Поезд кузгалып китте. Сәлимә, син мине яратасыңмы? Яратам. Гариф, яратам. Август, август айында обязательно кайт, яме. Сәлимә, бәгърем, август айында иске тегермән янында, иске тегермән янында.